Mae'n lico fi, dim ti. No way. Yes! Na. Mae'n caru fi. Ydi. Shwmai, bois. Barod am y baguettes am y ffugl orau'n regaron? Oi! Beth oedd y cura a'r tal y moyn gyda chi gine, tad cu? Diod! Yn ryfedd iawn, gan taw tafarn yw hon! A beth maen nhw wedi wneud i chi? Wi'n synhwyro tensiwn. Wedi'n cico ni mas o'n den. A struan haf ni, cyn iddo fe hyd yn oed ddechrau. Ie, wel, ddylech chi ddim, Conan, achos nag eich bwthyn chi yw gelliau'r, ife? So, Sneb di byw yna ers blynydde! Na! Nes iddyn nhw lanio ddoe i roi cic yn ein penolau ni. Cheek. Maen nhw'n mynd biti i'n holi i pawb! Am y boi oedd yn byw yna yn y saithdegau, Tommy? O! Holon nhw fi biti 'fe? Do, oeddech chi'n nabod e, tad-cu? Pwy oedd ddim yn nabod? Darren Drugs! Darren Drugs! Hippie bach. Odd. Ah. Oedd yn cymryd drygs? Dilio drygs? Pan ro'n i'n ifanc, roedd un o ffatrïoedd gwneud drygs mwya'r byd yn yr ardal yma. Serious? Serious. Ond ni mewn tref fach, yn ganol unlle. So, haws cuddio ffatri drygs mewn tref fach na mewn dinas fawr. Ac roedd yr LSD ro'n i'n wneud fan hyn yn cael ei danfon i bedwar ban byd. No way! Gwgla. Gafodd y gang ei ddal yn ystod Operation Julie. Pwy yw Julie? Un o'r plismyn oedd yn cwrso'r gang. Buodd yr heddlu yn ei goelio am fisoedd cyn ei harestio a chau'r ffatri. Ond oedd y gang wedi gwneud miliynau erbyn 'ny. Dŵr. Roedd Tregaron yn enwog drwy'r byd! Ro'n i'n meddwl ta'r peth difyraf ddigwyddodd yma oedd fod eleffant wedi gladdu Tŷ Rhys Talbot! Wel, dyna ble ti'n rong. Gafodd yr heddlu afael ar y ran fwya'r cyffuriau cofiwch, er chawson nhw ddim gafael ar yr holl arian wnaeth y gang. Ble mae hwnnw te? Wel, rhoi si bod e wedi cael ei gwato mewn cases a'i gladdu o gwmpas yr ardal. Beth? Ble? Sneb yn gwybod, oes e? Yn amlwg. Am, am faint o arian ni'n sôn? Miloedd! Ar filoedd! Ddaeth y gang yn ôl i chwilio am yr arian, wrth iddyn nhw ddod allan o'r carchar. Do, yn ôl sôn, ond naeth darn drygs farw troedd e mewn yna. Felly, maen nhw'n dweud bod eisiau rho'r arian, Dal wedi gwato rywle yn yr ardal 'ma. Chi'n dweud y gwir? Wi jyst yn dweud beth mae pobl yn dweud. Reit! So'r llestri myn' i olchi ei hunan? Os na chi moyn roi help llaw fi'n y gegin? Yy, na. Na, sypreis. O, mam bach. Chi'n meddwl beth wi'n feddwl? Dibynnu beth ti'n feddwl. Mae Kira a Tal wedi clywed y stori am Darren Drugs a wedi dod yma i chwilio am yr arian 'na. Do fe? Cytuno! Fydden nhw ddim wedi cico ni mas o'r gell i elfen arall. Na! Dyna pam bod nhw'n chwilio bob twll a chornel yr ardd gyda metal detector. Gwmws! Be ti'n feddwl, Sban? Bod eisiau mwy o bicl ar y baguette yma. Aha! Pwy sy'n mo'n bicl nawr? Dim ond dweud. Wel, paid rhoi pethau twp. Shiftwch chi bois, ni'n mynd ôl i gelli air.